Ez dîroknas biradostê Mîtayma li ser pêşniyara hevriyên me roşenbîrê nivîzgeha Dêrikê ya Yekîtiya Roşenbîrê Herêma Cizîrê xwestin ku li ser berhemê min û keda min em civatekê dîdarekê bi roşenbîra re li dar bixin û ez ji we re li ser berhemê xwe biaxivim. Di cihê şanaziyê de bû dema got me pêk anî rastî ez gelek kêfxweş bûm. Got hevriyên me wilo guh didine dîroka Kurdî bi taybet û beşek komek ji mêvanan beşdar bû. Ji we mêvanan re li vê navenda çanda hunerî ya Diclê Lêrikê ez li ser giringiya dîrokê axivîm. û çima min dîrok bijartiya û çima ez lêkolînê tê de dikim bi taybet weka kesekî Kurd û weka dîroka Kurd min giringiya wê da xuyakirin û min astengiyê wê jî dana xuyakirin û sê pirtûkê min di vê dîdarê de beşdar bûn min her yek yek ji wan diyarî xelat min dawa.

û ji xwe ez were bi kurtayî ser naveroka va pirtûka ez axivî bûm, Bawaba çi tê de ya, Kurte dîrok çi tê de ya û Berzex çi tê de ya? û bi dawiya wêna ji rastî ez gelekî geşbîn bûm bi pirsê wa û bi nerînên wa li ser dîrokê û giringiya dîrokê û li ser rola min û ez vîna min geştir bû dema we min dît, miletê me yê kurd, Wilo îda nirxê dîroka xwe zanê û dibe piştgir ji mihora û ev îna dilê wî geş bûa dema got îda pey dîroka xwe dikevî. Ew dîrok ew pertûkê got min anîn û gelekî bi kêfxweşî xwestin û girtine xwe. Çalakiyek. Hêja bû, serkeftî bû, ez jî pê kêfxweş bûm, min dît wê çiqas miletê me nirxê keda min jî zanî, çiqas nirxê dîrokê zanî we spasiya we Radwa Diclê dikim ku hûn jî xebata hal û dişopên û serkeftinên we jî dixwazin. Hesîna Ehmed, endama Desta ya Rêveber Yekîtiya Rewşenbîran Herêma Cezîrê, Ji xwe îro li çand û hunera dêrikê, Semînerek hat li darxistin girêdayî bû dîroka Kurdî di nav de imzekirina sê pirtûkên mamoste Biradostê Mîtanî bû ji xwe pirtûkê wî jî mijara hersîka li ser dîroka Kurdî bû. Ji xwe em wek Kurd dîroka me windayî bû. Mumkin gelek dîrok jî wek dîroka miletê Kurd windayî bûn. Ji ber miletê Kurd di her demê de dihat dagirkirin û dîroka wî a resen a orîjînal dihat windakirin û dîrok bi destê kesên desthilatdar û kesên bihêz dihat nivîsandin. Ji ber vê yekê ji dema ku Adem Azarî li cîhanê çêbûye, ji dema ku cinsê ê ê mirovan ji Bakur Rojhilatê Efrîqya da ketiye û ji li çiyayên Zagrosê û Torosê bela bûne. Ji wê demê de Kurd xwedî dîrok bûn, xwedî cîh bûn di Mezopotamya de. Ev tişkî belgeyê li ber çav e. Ama îro dagirkerê Kurdistanê digotin ji xwe dîrok ji xwe dîroka Kurda tune ye û ji xwe Kurd wek pêkhateyên biçûçik in ji va welata. Ji ber vê yekê bi rastî mijara pirtûkên îro û mijara dîrokê ev pir giring e û pir pêwistiya miletê Kurd pê heye. Ji ber belgeyek biçûçek, jêderek biçûçek li kûdekê hebê ji pênc hezar sal li vir de ji beriya zayîndê de bi gelekî jî pêwistiya me wek miletê Kurd pê heye ji bo ku rastiya me derxê. Heta ana ka dagirkerên Kurdistanê dijminê miletê Kurd dîroka me, hebûna me, erdenîgeriya me, zimanê me didin înkarê. Me di asîmelekirinê pir mezin re derbas dikin ji ber vê yekê pêwistiya me pir bi Bi mijarê mey dîrokî hene, bi pirtûkê mey dîrokî hene, bi jêderê mey dîrokî hene. Tesîno Hevseroka Yekîtiya Rewşenbîran Herêma Cizîrê, Îro em li Dêrikê ne, li Mekteba Dêrikê îro wekî semînerekê çêkirine. Semînerek dîrokî ji bo nivîskarê me yan dîroknasê me mamoste Biradostî Mîtanî. Bi rastî sê pirtûkên xwe îro şiro vekirin. Her sê pirtûk jî di mijara a dîrokê de yî. Dîroka Kurdî bi taybet bê çawa dijmin tiştê me ji xwe re birin û tiştê me na kirin ê xwe û çawa em karin va tiştana vegerînin. Belkî tiştekî gelekî zehmet û û tiştekî gelek ji ber ku tim dîroka Kurdî rastî hilandin û qirkirinê bûye. Ji bo wilo jî gelek zehmetî û yanî êş em ê dibînin ta ev tiştana em vegerînin xwe. Lê mamoste Biradost bi rastî bi kedek û bi wextekî dirêj